Kendo lemo mara kod gombo mara ni giko mar wach Jehova Nyasaye ni wayudre kamoro, waduok ne Jehova Nyasaye erokamano. Kendo wach machuok magombo mondo mi awach kodi wacho niya, your message has not been deleted, neither your calls ignored. Your message has not been deleted, neither your calls ignored. Walam Jehova Nyasaye. Jehova Nyasaye waduoko ni erokamano kuom miyowa thuolo moro mondo mi wapuonjre kokadho kuom wachni. Yie itelnwa ka ichikowa e nying Ruoth Yesu. Amen. Jawinjo wach ma wawuoye wacho niya, Your message has not been deleted, neither your calls ignored. Nyadi mang'eny wanyalo bet kendo wanyalo ndiko message kwa gombo mar mondo mi owuo gi ng'ato man kamoro. Inyalo ndiko ne message mondo mi okode mbaka, ipenje gimoro, ikwaye gimoro migombo mar mondo mi otimni. Samoro nyalo budho ka message ni pok odwoko. Samoro pok oneno message ni. Samoro message miorono kaka onyalo duoki onge nikech samoro gima ikwaye onge godo. Samoro gima iorone owang'o iye. Omiyo onyalo ling' gi message ni. Samoro inyalo goyo ne ng'ato simu, ng'at migeno kabisa mondo mi okonyi. To nyathi Nyasaye inyalo fwenyo ni ng'at migone simu ni samoro ok onyal konyi. Samoro ok onyal kata mako simbi. Samoro onyalo mako simbi to komako to chunyi duogo ni oh. Omako, ayudo konyruok. To dok odhi ong'ado simu. Idog idong' ka ikuyo kabisa. Lakini akelo ni wach moro achiel ni nitiere messages moko ma wandiko ne osiepe ma samoro osiepe koneno to girucho oko. Nitiere simbe moko mwanyalo goyo ne osiepe, wede jogo mwageno to ka gineno simbe wagi to ok gimaki. Samoro ginyalo keto namba ni e blacklist. Samoro ginyalo bloki be. Koro bedo wach malit kabisa. Lakini agombo mondo mi amiye geno moro nyathi Nyasaye ni nitiere messages moko mwasendiko ne Jehova Nyasaye. Kendo ei messages nitiere gik mwagombo mondo mi Jehova Nyasaye otimnwa. Nitiere ywak mwaketo ne Jehova Nyasaye kendo nitiere simbe moko mwasegoyo ne Jehova Nyasaye. Samoro kwako chongwa piny kwalemo malit. Samoro kata nindo kwanindi. To kuom messages gi simo mwasegoyo gi Jehova, kwapor gi Jehova Nyasaye wach, samoro nyathi Nyasaye inyalo neno ni dwoko budho kapok obiro. Emomiyo abiro to awachoni ni your message has not been deleted. Neither your calls ignored. Agombo nang'isi ni Jehova Nyasaye pok orucho barua mane nindiko. Kendo kata gima nikwayo bende wiye pok owil godo. Onenogi. Agombo nasom kodi buk mar Zaburi prabich wesne en apar kod abich ai katieko talemo alema kwadhi mbele. Prabich wes apar gabich wacho niya, kendo saya e chieng' chandruok. Nagoli e chandruok kendo inimiya duong' maler. Jehova Nyasaye wacho ni kochopo ndalo mag chandruok, kar onego waluonge. To ka waluonge, to obiro. To ka obiro to ogolowa e chandruok. Ka ogolowa e chandruok, to owacho ni wanamiye duong' maler. Your message has not been deleted, neither your calls ignored. Buk mar Johana abich wes achiel kadhi piny owacho niya, bang' magi ne nitiere sawo mar jo-Yahudi kendo Yesu noidho odhi Jerusalem. E Jerusalem, e dir yap rombe Nitie gima iluongo gi dho Hibrania ni Bethesda. Ogere gi agolni abich. Ei agolnigo, joma tuo mang'eny ne nindoe. Muofni, rang'onde gi pudhe ka girito yienyo pi. Nyath Nyasaye ni Bethesda, jok mane inyalo yud Bethesda E sokoni ne gin jogo maonge geno e ngima. Ne gin jogo ma ndiko wacho ni gin pudhe, ne gin jogo mane ong'ol, ne gin jogo mane muofni, ne gin jogo ma piny ne ok nyal kwano, ne gin jogo ma ok ne nyal nindo nikech ne nitiere gima ne gigombo mar mondo omi otimnegi. Ndiko wacho niya, magi e jogo mane inyalo yud e soko mar Bethesda. En pek mane nyathi Nyasaye samoro manyalo moni nindo? Ma samoro kibet mos to nyalo kawo pachi. Ma samoro nyalo miyi kuyo. Ma samoro kiparo to nyalo miyi ipenjri. ni Nyasaye ang'o omiyo an. Kopo ni fweny nyathi Nyasaye ni nitiere pek moro mineno kikale kit ngima, agombo na wachni ni in achiel kuom jogo mane soko mar Bethesda. Nikech nitiere gimoro maber migombo mar mondo mi otime kit ngima mari. Nitiere lek moro ma igombo mar mondo mi ochopni. Samoro in e skul isomo, Igombo kendo otieno kisomo matek mar mondo mi iyudie gimoro. Nyathi Nyasaye samoro inyalo tiyo matek kigombo mar mondo mi iyudie kaka dang' support family mari, support nyathini moro mar mondo mi osom. Samoro nyathi Nyasaye nyalo bedo ka in e osiptal kigombo mar mondo mi daktari othiedhi. in e soko kendo in Bethesda nikech nitiere gimoro ma igombo mar mondo mi otimni. En ang'o no nyathi Nyasaye ma diketi Bethesda kirito mar mondo mi otimni? Kidhi osiptal ibiro yie koda ni ibiro yudo laini mabor mar jogo matuo magombo mar mondo mi gine daktari kendo gichangi. Kidhi e bank ibiro yudo jogo mopango pe lain kanyo. Kidhi e ndara ibiro yudo jogo bende mopango lain ka gigombo mar mondo mi giyudie tich giyudie pesa. Kamoro amora nyathi Nyasaye ng'ato ka ng'ato nigi tiere gi gimoro ka gimoro mogombo mar mondo mi Jehova Nyasaye otimne. Omiyo jandiko wacho ni jok ma ne onge genogi ne gibedo Bethesda, kendo ka ne gibedo Bethesda, ne girito mondo mi oyienge pi. Omiyo dhi mbele ka owacho niya e wes ang'wen, nikech malaika mar Ruoth ne lor e yawno ndalo moko kendo ne tugo pi. Ne ne nitiere ndalo moko ma malaika mar Jehova Nyasaye ne lor. Ok nolor alora pile pile, to ne nitiere ndalo moko mane malaika ne lor. To ka nolor, to nobiro mar mondo mi otug pi. To ka notugo pi, To odhi mbele ka owacho niya, to ng'ama nodonjo mokwongo bang' tugruok pi nochango kuom tuo manade mane en godo. Ni pini ka nitugo, ok jotuo gi te ne gichango, to ne nitiere achiel kuom jogo mane ne chango. Ok ne ng'i ni ng'at ma changoni nonyuol e famili mar joyalo, famili mar jogo maler. Samoro nyalo bedo ng'ado moro ne nyalo bedo e pul ka a e yawni kotuo nikech richo mane nodhi otimo, samoro nyalo miyo nobed ng'ano mong'ol. Samoro nikech gigo mane odhi odonje, nikech wich teko mare, ne nyalo miyo obed Bethesda kae. To nitiere jomoko mane ninyalo nyuol kakalo e pek ma opogore opogre, gite ne gichokore kendo ne gibedo Bethesda. Omiyo ok ne lich ni niwuok kuma chalo nade. Ndiko wacho niya, ng'at mokwongo mane kwongo donjo e pool, mane ng'at mane chango. Inyalo penjri nyathi Nyasaye, nang'ono momiyo magi ne chalo kamae. Omiyo nitiere jok moko nyathi Nyasaye mane nyalo bet ka mane nyalo gombo mar mondo mi ne gichangi to samoro ok ne ginyal chango. Nitiere jok moko mane nyuol pudhe samoro ka a ne ok ginyal donjo. Nitiere jok moko nyathi Nyasaye mane nong'ol in the process of life giyudo ni samoro ne ginyalo donjo nikech nitiere jogo mane support gi omiyo jandiko wacho ni nitiere ng'at achiel mane kuongo donjo e yawni ng'ani ne chango kuom tuo moro amora kuom tuo moro amora ng'ato ang'ata ne chango Ka malaika mar Jehova ne yuk Petro kuom tuo moro amora, ng'ato ang'ata ne nyalo chango kuom gini. Mang'iso niya, gigo machandowa e kit ngima, kopo ni waluongo Jehova Nyasaye, to kara kata obed shida moro amora, ka Jehova Nyasaye olimo ng'ato ka ng'ato, to kara shida gi rumo. Wasebet e piny nyathi Nyasaye, midhi yie koda ni ji wacho ni nitiere tuoche mok nyal thiedhore. Kendo nitiere gigo mwakale nyathi Nyasaye ma samoro miyo wageno. Kendo nitiere pek moko nyathi Nyasaye ma kwang'iyo to waneno ni solution margi ok nyal wuok. To jandiko ndiko kawacho niya, ni ka a ne nitiere ng'at moro to ng'at achiel mane donjo e pool ng'ani ne chango. Wadhi mbele kowacho verse abich, eh, verse auchiel niya, verse abich niya, Ng'at moro ne nitie kanyo mane osetuo higni piero adek gaboro. Ni kuom jogi duto te mane ni Bethesda, ne nitiere ng'at achiel mane osetuo kuom higni piero adek gaboro. Ji bira bira to chango to in iweya weya. Higa mokwongo entiere ka, joma chango chango dhi, en odong' adong'a. Higa mar ariyo, higa mar adek, higa mar apar, apar gabich nyaka piero ariyo, pod ng'ani ni ka. Piero adek romo en ka, piero adek gabich, piero adek gabiriyo nyaka piero adek gaboro. kapod entiere kae ng'ata ng'ata mane shughuli kae onge jogi ne nyalo ringo samoro ne nitiere anyuola magi mane nyalo kawe kendo ne kete pool ne gichango kendo ne giyudo teko mar dhi mbele ng'ani to koso kata ng'at madang' kete pool omiyo osebedo ka a higni pradek gaboro akia ni ng'ani ngima mare ni chalo nade kama nosebeteni ok ang'eyo ni en ang'ono Mane ni koro nowinjo. Osebedo ka higni piero adek gaboro ka ogombo mondo gimoro maber otimrene. Nyathi Nyasaye ok ang'eyo ni en higni maromo nade ma iseywak ne Jehova Nyasaye ka igombo mondo gimoro maber otimre e kit ngima mari. Ok ang'eyo ni en ndalo adiwa e kit ngima mari ma isegombo kendo isebedo gi chuny moro mondo Jehova Nyasaye ogoli e kamoro oketi e atua mane. Ok ang'eyo ni en higa maromo nade. Ok ang'eyo ni en dweche marom nade. Ok ang'eyo nyathi Nyasaye ni en seche marom nade. Ndiko wacho ni ng'ani osebedo ka ah, higni pradek aboro. Ok ang'eyo ni seywak marom nade nyathi Nyasaye. Ok ang'eyo ni sewuotho ir jolemo, iseluongo joyalo marom nade mondo mi olemni e pek mari. Ok ang'eyo nyathi Nyasaye gigo ma isekale, to ok ang'eyo ni isekale gigi kuom ndalo maromo nade. Akia ni be an kodi. Halo? Ok ang'eyo nyathi Nyasaye ni en bugo mane ma isedonje ma igombo mondo mi iwuog e bugoni mondo mi iwuothe kaka jomoko wuotho. Sasa mitemo mar mondo mi iwuog oko mar bugo Nyathi Nyasaye idok ikier kendo idok piny. Ok ang'eyo ni isebedo kanyo kuom ndalo maromo nade. To kawuono polo ni kodi gi wach. Kendo kawuono geno moro biro. Jehova Nyasaye dok kelo geno moro. ni kara kuom ndalo mosebedo godo gi pekgi kara ok lich. Odhi mbele kowacho niya, kane Yesu onene konindo kendo nong'eyo kosetieko koro ndalo mang'eny kamano. Ni Yesu koneno ng'ani to nene mana konindo. Seche ma jomoko gin alert, girito mondo mi oyieng pi mondo gidonji, eto geno mare orumo nyathi Nyasaye onindo. To wach mamitna en niya, Yesu nong'eyo ni ng'ani osebudho kae. Wach maduong' kabisa. Ni kara kata wachandre marom nade, kara kata waywak marom nade, kara nitiere ng'a mong'eyo. Nyath Nyasaye kara inyalo ywak, kara inyalo lemo, samoro inyalo neno nodeko, kara nitiere ng'a mane winjo gini. Kara nitiere ng'at moro mokip messages mwasiko kwaoro, kwagombo mondo mi obed replied. Simbe mwasebedo kwagoyo alam, mwasebedo kwalamo, kara pok gidhi kayiem nono. Kara Yesu Kristo ong'eyo pek mwakale. En e jakwath madieri. Jawer moro ondiko wer moro e wer namba 145. Yesu jakwath madieri oluongo u tinde

Nyathi Nyasaye wach moro nitie ni ng'ani osebedo e soko to gimoro nyathi Nyasaye ka nono ni Yesu osebedo ka chango ji, Yesu osebedo ka timo gik madongo to pok nowacho ne kata ji ni omnauru Yesu mondo otimna gimoro. To wach maduong' mamora ni kata obedo ni no ignore luonge to Yesu to nong'eyo ni ng'ani ne nie chandruok. Osebedo ka higni 38. Nyathi Nyasaye samoro waseywak to nitiere jakwath moro ma ong'eyo Nitiere jakwath moro ma ong'eyo ni nitiere nyarombone moro matuo madwaro pi e modhi, madwaro chang moro, ma samoro gombo gimoro mar mondo mi otimne ngima. Jakwadhwa ni ong'eyo, jachwechwa ni ong'eyo. Omiyo agombo nawach ni nyathi Nyasaye ni gigo mwakale duto te kik walaluru geno nikech Yesu Kristo ong'eyo. Jawinjo mara, onge tiende mondo mi ikaw ondam mondo mi ikaw atua midwa kawno. nikech pek ma inene onge tiende mondo mi divorce family mari riemb minodi nikech ok ine agombo nanyisi ni yesu ong'eyo onge tiende mar mondo iwach ni onge tiende lemo iwe iwe iwe lemo kabisa nikech ok ine yesu kristo ong'eyo wanyalo ywak kawuono tadwa nanyisi ni kiny ka yesu olemo to kwana dog waywagi en olok ywakwa gi mondo dogo bede mor nikech ong'eyo Ong'eyo ni ng'ani osebet ka a higni pradek gaboro. Omiyo ka Yesu oyude, to Yesu ok openje nang'ono momiyo in ka. Yesu ok openje nang'o miyo nibedo matuo. Yesu ok openje na nyuola mari ni kanye. To Yesu penje niya, idwaro doko mangima koso? Idwaro doko mangima koso? Yath Nyasaye doko mangima mondo mi ng'ato obed mangima en niya, he has to be relieved from stress. Gigo manyalo miye stress nyaka gol oko. Omiyo ka Yesu dwa miyo ng'ani ngima, to Yesu miyo ng'ani ngima man gi geno. Yesu miyo ng'ani ngima to ok en mana ngima ma kawuono to en ngima ma kiny. Yesu miye ngima ma ka ngima mar pinyni okalo to ngima ma kiny mar Jerusalem oyudo. Omiyo pek gi tuochegi kendo kodok ruodhno nikech jawar omule. Penjo kawuono Jehova penji ni dwaro bedo mangima koso? Ibiro bedo mangima nyathi Nyasaye kaonge gino machando pachi. En ang'ono machando pachi? Polo penjo ni osechandi marom nade to penjo ni niya, dwa bedo mangima koso? Dwaro bedo mangima. koso? Idwaro bedo mangima koso? Your message has not been deleted, neither your calls ignored. Kara saa nyathi Nyasaye ma Jehova Nyasaye dwokowa, kara samoro ema moro ok chopo. To donge sa ochopo? Kendo kuom yie, polo kom mondo mi otimnie gimoro. Polo gombo mondo mi otimnie gimoro jahera. Pek mwaneno nyathi Nyasaye gin pek manyalo golowa kuom Jehova. Jandiko ndiko e buk mar James, James en Jakobo. To kundiko e buk mar Jakobo, wes achiel kar ariyo, to owacho wach moro maduong' kabisa mago mondo mi asomni. Owacho niya, owetena Kwanuru ni en mor lilo kuyudo temruok mayoreyore, ni en mor seche mwachandore, seche mwarade tembe mopogore opogore, wakwanre kaka johawi. Nang'o? Odhi mbele kowacho niya, kung'eyo ni tem mar yieu ema kelo kinda ni kara temgi ema wabedo jokinda e wuoth mar polo ni kara kwakale shida mopogre opogre kara wakwanda joawi binyalo kwandre jawi kawuono kaluwre gigo mikale kit ngima mari binyalo kwanore jawi seche mineno ka gigi ok dhi maber nikech mibedo jakinda koso sa asaya mwarado gi shida to en ena ywak ni o ang'o miyo an Oh, oh, oh. Ndiko wacho ni kwanri jahawi. Kwanri jahawi nikech Jehova Nyasaye ong'eyo. Kendo sa koromo to en Nyasaye maduoko alam. En e Nyasaye ma kondikne message to koling' moko reply. Messages ng'eny yes to nyaka reply marino. Kendo in marino dwani mondo mi reply kawuono. En message mane ma isendiko? ma igombo mondo mi Jehova Nyasaye oreply ni? En ang'ono misegombo mondo Jehova Nyasaye otimni e kit ngima mari? En ang'ono mosechwero wang'i samoro mi ikwano ngima mar pinyni ka useless? Geno nitiere ni ya nyathi Nyasaye ni mokwongo kwarado gi pekgi to wakwande johawi. Wakwande johawi. Wakwande johawi. Wer namba mia ariyo gi pradek. Wer namba mia ariyo gi pradek. Jandiko ndiko wer moro mamit kabisa man gi nengo.

enopana ebwoti ipo lwet nyasam ne ka chandruok mabiro gi nyathi nyasaye mogeno kuom jehova ka obiro e kit ngima marwa to nitiere kuma jehova nyasaye pandowa kendo opandowa e bwo tipo mare ma kata kwachandore to jarit mar israel ok onindi kata nur ok onur Adwa nanyisi nyathi Nyasaye ni Jehova ok dimi tem ma ditami loyo. Kendo ok jali ni en ndalo mage ma isechandorie. Koyudo ng'ani to penjo ng'ani idwa bedo mangima koso? Idwa bedo mangima koso? To ng'ani dwoke niya, jatuono dwoke niya, Ruoth, aonge ng'ato ma ka pi otugi to diketa e yawo. To an ka dwaro dhi, ng'ama chielo kuongo na lor. Noonge ng'ato ma kotug pi to dikete yawo. Eto kotemo gi tekrene to ok onyal. Nyathi Nyasaye bi ikoso ng'ato ma dang' ketie yawo. Ikoso ng'ato ma dang' konyie mondo gimoro maber otimre e kit ngima mari, shortcut oyudre. Kendo Yesu Kristo nitiere machiegni. mar mondo mi okonyi. Oikore mar mondo mi omaki, mondo mi oketi kamoro. Be ikoso ng'ato ma dang' timnie gimoro e pinyni? Geno nitiere. Nitiere ng'at moro ma nochiwore. Ochiwo ngima mare kendo oikore mar mondo mi odog ochiwre, mondo mi odog omiye geno. Ng'ani wacho ni kotemo kien to ok onyal. Donge ibi isetemo nyathi Nyasaye kendi Kigombo mondo mi iyude kwe. Isetemo kigombo mondo mi gimoro otimreni. Lakini oe- jahera nitiere wach maduong' ni nitiere ng'at moro mamiyo ji ngima kendo miyo ji ngima nono. Buk mar Jo-Efeso adek, Jo-Efeso adek wes piero ariyo, Jo-Efeso adek wes piero ariyo, jandiko wacho wach moro ni to duong' obed ni en manyalo tiyo ahinya moloyo duto mwakwayo kata mwaparo, nikech tekone matiyo kuomwa. Ni Jehova nyalo timo gigo moingo mwakwayo nyaka gigo mwaparo. Duong' gi pak mondo mi odogne. Nyathi Nyasaye ng'ano manyalo timo madongo mok wakwayo nyaka gigo mok waparo. Penji, nang'o nomid gombo mar mondo mi otimni? E soko mar Bethesda. Nisendiko barua Samoro ineno ka gima barua ni ni ok nyal nyago olemo. Ranyisi ni barua nya, nya, nya nyago olemo nikech Jehova Nyasaye oikore mar mondo mi oduok lemo mari. Simo mane nisegoyo, alam mane niselamo ka ilamo ir Jehova Nyasaye okinyi mang'ich, odhiambo, wang' chieng' ka chieng' rieny. Nyathi Nyasaye, Jehova Nyasaye oikore mar mondo mi oduoki nikech otimo madongo mohingo pach dhano. moingo pach dhano. Omiyo ka openjo ng'ani, to ng'ani wacho ni en okoso ng'ama dang' kete yawo ka otug pi. Samoro itugo pi, samoro jahere si apply tich mang'eny mar mondo mi iyud tich tikoso. Nikech ikoso ng'ama dang' konyi mar mondo mi iyud tijno. Samoro nyathi Nyasaye jomoko nyalo yudo gik mabeyo nyaka jogo moko deserve mar mondo oyud gimoro maber. In monego bed ni yudo ni idong'. Penjri ni ang'ono momiyo. Samoro ikoso ng'ato, to wach moro nyathi Nyasaye kendo geno moro nitiere kawuono ni Jehova Nyasaye ni entiere machiegni kendo oikore mar mondo omi omaki emomiyo